a khensa ku va mpfulele chanele ya matimba ya emmanuel maleki youtube channel kumbe mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana um na ku khalima ngopfu vavanuna or majaha ntiyela or vanhu lava mi kuma ku hayi se ku fikile nkarhi wo hayi va humesa mbewu ku kumeka switukulwana lomu mitini or lomu makaya vavanuna mi va be careful ku na mhaka leya ya ku va ku tisela ntombi ivi wena yi ala i ku a hi mina vo lo ni gezisa penite mara ambilwini khe swi twa ku hi wena ku na mhaka leya ya ku i rhandzana na sesi wo karhi ivi a ku whatsapp a ku hayi ingaku se timhaka ti onhekile ivi wena i ku hayi mina a hi mina a ni a wu rhandza na swimani mani mina na wena hi nge se hlangana ku ya ku ya rimiwa i ta ala ivi i ba ntshiva kumbe loko wa ha ri tsongo malembe ma wena ivi na vatswari va yima na wena va ku hayi n'wana wa hina a hi yena or xitukulwana xa hina a hi xona Ku ta fika nkarhi n'wana mhani la i nga ta xaniseka la i nga ta hlupheka i nga ta famba tin'anga na maporofeta swilo swa wena swa vutomi swi nga lunghi ivi va ku byela va ku hayi phela wena ku na n'wana wo karhi i nga n'wi ala malembe ndzhaku ku ve ku ze swilo swa wena swi nga ha fambi kahle a hi nge ni rhanga hi lavakulukumba i kuma munhu a ti byela ku hayi mina swilo swa mina hayi swi ta famba kahle loko sesi le wena za ni chingela ku a i ta vona hi swona swilo swa wena swa vutomi swi ta swi nge fambi kahle i ta yi xava movha yeleyo i ta yi aka yindlu yaleyo i ta yi hola mali yeleyo but endzhaku ka fifteen years twenty years n'wana mhani i ta kuma se i kuma ku se wena xa wena mali loko yi khomile a ya ha tshami xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka loko yi khome mali swilo swa wena swi nga ha fambi mabisinese mawa ivi loko i lava mintirho mintirho i nga ha yi kumi ivi i famba i swi lavisisa va ku famba i ya ri kombela ku rivaleriwa ka n'wana luya i nga n'wi ari n'wana luya sweswiwani a ni wena i n'wi arini vanhu lava ya a hi nge i vanhu va ka hlungwana xitukulwana lexi xa vona va xi tivise ka mukombi ya ka hlungwana ku hayi mi nga hlamali xitukulwana lexiwani i n'wana swimanimani I n'wana ntukulu wa n'wina wa nhwenyana hayi va xiarini le ka maluleke se n'wina va mikwembu ya ka hina hi kombela mi xi protect va ta xi protect-a ivi loko wena i fambe i lavisisa i nga xi kumi va ka fambe ya xava mbuti na homu kumbe i xava yini yini ta kota ku ende i landza n'wana loyi a ta ta n'wi phahla gandzelo na wena ku swi swa wena swi ta kota ku lungha kwala mutini ma ni twisisa ivi ku va na liya ya ku mi kuma ku se loko se ku fika nkarhi loko ku fika nkarhi vakhegulu khale ka matiko loko se ti sungula ku rara tingoma va swi tiva lava va nga vayimani loko ti sungula ku rara tingoma ku na leswi vona a va swi endla na sweswi ku na leswi vona va swi endlaka ni nge vuli swihundla sweswi swin'wanyana hi ku heyi van'wanyana mi nga ta ku ni ti tivela kwihi leti ma ni twisisa ti ta sungula ku rara tingoma loko ti sungula ku rara tingoma va endla leswi vona va swi endlaka ivi i kuma ku wena se loko malembe ma ri ku fambeni loko se i ya masin'wini i zama ku rima swi rima swi tsandza i to nghenisa loyi n'wansati a huma nghenisa loyi n'wansati a a a famba ivi na loko se loko i hindza i twa vanhwanyani kuloni titangha ta wena letikulukumba va ku hayi ka n'wananga a wu ti na pensela ma ni twisisa kasi va endlani va gega wena kwalano ma ni twisisa van'wanyana va, va, va ta teka n'wana luya va va n'wi phahla xigodweni va vikela mikombi ya ka vona va ku hayi papa n'wana loyiwani i n'wi arini hi kombela n'wina ve le hansi mi hi lwela yona nyipi leyiwani i ta endla swilo swa wena swo hambanahambana u kuma ku swilo swa wena swa vutomi a swi fambi van'wanyana sweswi ni nga ku vulavuleni na swi ta swilo swa n'wina a swi fambi loko u khome mali mali yi helela byaleni i xavetela timpahla yi endla swilo swa wena a swi hlangani because of i ale n'wana wa vanhu malembe ndhaku leni hikuva yendleni hikuva i chisiwe hi vanghana or vatswari va ku i nga pfumeli a hi n'wana wa wena matisa because van'wanyana van'wana mi kuma ku se loko mi ala mi ala vana lava i kuma ku n'wana loyi yena nga khoma tihlahla ta wena swilo swa wena hikuva a swi ta kota ku endla swi ta kota ku pfuleka se loko van'wani va amukela u kuma ku se swilo swa wena swa vutomi swi sungula ku pfuleka ivi swilo swi famba kahle a hi tshikeni ku ala vana va vanhu